Şularyň hemmesine ullakan taňryýalkasyn aýtjak bolýan hem öz adymdan, hem umumy biziň maşgalamyzyň adyndan, hemem biziň daş-töweregimizdäki biz bilen agzybir göreşip ýören adamlaň adyndan size köp-köp taňryýalkasyn, hawa sylanyňyza, hormatlanyňyza Alladan gaýtsyn. Hawa Timur Misrihanow geldi Diana bilen şuny iş edinip şu zatlary ýazyp goýdular. Ýöne ondan owal, ondan owal men tutulamda her kim maşgalasyny näme bolsa özüme bolsun çagalara bir zat bolmasyn diýýärdi. Ol ýogsam O boýun alar ýalak zatmy o gapyňdaky ýedi arka ýetişdirip duran atlaň gözüň öňünde ol taý bolup ýetişip hä çempion mir bolup owo çapuwlarda at ýaryşlarda bi çapyp onnoňam baýrak alyp maşyn utup bir topar haly alyp baýrak yzyna baýrak şu zatlary alyp onnoň saňa Göz görtele bara sen şeýtirip çykyş etmeseň ýaşulyk kabul etmez diýip ine saňa zor salynýa. Şonda men hat ýazdym öýe oturyň ýuwaş sijet tiho näme bolsa özüm çekerin diýip. Emma Ýulýa diýeni etmedi. Meni diňlemedi. Diňlemedi. Muny şol öldürjek bolup, şuny gorkuzýarlar diýip, göni şo taýda barlag geçip duran ýerde türkmen atlaryna bardy-da, ilki bilen şo taýdan göreşi başlandy. Her kim şol indi biz, hawa, geldik, bärik daşary ýurda olandy. Ýok. Göreş ýurduň içinde boldy. Menä KGB saldylar, Ýulýa, Diana, Lena bütin dünýä hat ýazyp, Gellikärdi şeýtirip tutdular, otowrs etjek bolýarlar diýdiler welin, halkara assosiasiýanyň birinji prezidenti men, bir müň dokuz ýüz togsan törünji ýyly saýlanan, bi Russiýadyň içinde Dubna diýilýän şäherinde. Olar bilýärler-ä Dobby tohumçylyk kitabyň nämedigini. Hemme ýerde telegrama gele ugrady. Bizi KGB-de dopros edip ýörenlere. Hä? Hany, haýsy at ogurlady geldi käriz? Tohumçylyk kitabynyň nomery näme? Hawa, hany bi neme ýaňky enesatasy näme? Näçinji ýylda dogulan? Adyny beriň! Atyň tohumçylyk kitapdakynyň nomerini beriň diýdi, syçdylar oturan ýerinde. Pyssardy hemmesi. Ine, şu haramdag bilen oň syçak serdar oglundan harammaşyn tapawudy. Ol nähili hem bolsa, aňyrda Sowet Soýuzyň düzgünini, tertibini gören adam. Ol dessine düşündi, onuň halkara derejede masgara boljagyna. Ol atlaryň hemmesini bize yzymyza gaýtaryp berdi. Elimden alnan pulumam yzyna gaýtardy. Basanda-da şol

Bular şoňa ýaranjak bolup Haramdag ikinji sapar alanda, bizi ikimizi prokuraturada saklanda, şonda bular ýaňky bi ogry diýip başladylar. Ýöne men ýaňky gürrüň edeýin, Ýuliýa bilen Diana ýadanda Nyýazow dessine hiňine suw gitdi. Ol dessine düşündi. Şo wagt başlady iş. Şo taýda bir topar menbaň işgäri bardy, Ýagmyr Öweziň ogly Arslan. Onnoň Moskwada bi posolstwada işläp ýören bardy, Serdar diýip, murtluja. Çümo, sen diri bolsaň eşidýänsiň meni. Hä? Sen şo taýda meň öňümde ylgap ýördüň, men türkmen atlaryň başlygy bolup Ýuliý bilen gelemde Gildi Kurbanç, Gildi Kurbanç, ýa bilet uje sdyl näme diýip. Pomniş, gnida? A? Serdar, pomniş kak ty begal pereda mnoý? Ýuliý şony aňyrda türkmen atlaryna meni barlanlarynda ol ýolbaşçy, şo toparyň ýolbaşçysy, gapdalynda-da Ýagmyr Öweziň ogly, Bular hemmesini gorkuzyp ýörler, kimiň kellesine urýarlar, ýaz, näme et diýip. Ýuliýa gelip şo taýda, Lýudi, ne boýtsis, gorkmaň adamlar, bolşy ýalak ýazyň diýip. Bular bar-a, men-ä aňyrda otyryn, KGB-de. Gerdikurbanç, tak wot s wami wot lehko rabotat, a wot Ýulýa prýam taka menem düşündim ýagdaýa. Düşündim daýy ýaş gelin näme elbetde muňa zat bolmagy mümkin diýip şeýtirip bilmezlige saldym. Ýöne ýaňky ogurlyk, hişşeniýa diýilýän zat hemmesi aýrylandyr. Kim etdi ony? Hä? Ýulýa şo wagt Şu hemmesine diýdi, adamlar bulara serediňem, i şo taýdaky aýlawdaky adamlar bolşýarjak aýtdylar. Ýekeje adam, bir adam gorkman orta çykansoň, onnoň zalymlar gorkup başlaýar. Näme üçin Ýuliýany basmadylar diýen sorag bolmagy mümkindir. Ýöne Ýuliýany bassaň, Olar basdyrjak bolup aýtdylaram Harambaşa. Harambaşy etmedi, näme üçin etmedi? Aý, ýo, ba, aýtjak zady bar bolsa aýtsyn diýdi. Etmediler. Edip bilmediler. Emma şol bizi basjak bolup, şol esasy, ine, bize ýöňkelýän nemäni Hawa, atogrsy etjek boldy welin, şoň bolmajagyna gözi ýetdi. Ýulianam tutup basmaga, şol derňewi geçirmäge päsgelçilik belýär diýip, bag elmediler. Sebäbi Ýuliany basjak bolsaň, onda Diananam basmaly. Onnoň Lena diýip uly aýallyk ony kandidat menda ony basmaly. Ejesini basmaly. Dawutjan a owaat alty ýaşyna Safiýa ýedi aýlyk. Ol bütin dünýä ýaýrajak. Ýekeje adam gorkman çykdy şo taýda. Maşgalamyz çykdyda. Men türmede otyryn, men o wagt elim gandaldy, meň edebiljek işim ýok. Men size aýdýan millet, men bary adam öwüp ýa ýamanlajak bolama, ýöne göreşmäni, ine men häzir görüp ýörün-ä, ine bir topar tiktokda çykyp otyr. Bilemok kim Mahmyt ýämi näme bir oglandan sorýar, sen Gellikäri tanýaňmy, näme şol, hawa şol näme, hawa. Goar diýilýän aty getirdi. Mahmytmy näme bir bilemak nireden oňa bir şagal tapdylar. Goar diýilýän aty getiren aga malak birinjiden-ä. Onnoňam atşynas däl ol. Kim ýygnalýan at? Tik tok diýip bir kesel tapyndy bu at. Ýöne o taýda göreş ýog-a. Olar hiç haçan millete kömek etmez. Şu çykyş edip berenler. Aç-açan ortada çykýan adamlar. Olar bir aýrydyr. Tik tok diýilýän, ýene şoňa meňzeş wara adamlar allap ýörenler bolsa, olar başgadyr. Ýöne ýurduň içinde göreşmäni oňarmaly. Şony oňarany üçin, meni soň geleňsizlik diýen şoňady alty ýyl berip, obşi režime basanlaryna, Ýuliýa boş oturmady. Şol şäher suduna bolan bolsa, şony onnoň welaýat sudyna geçirdi. Werhowny sudyna çen ýetdi-de, hemme instansiýadan geçensoň, şoň üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary şol komissariaty hemme instansiýadan geçildi. Bizde dokumentimiz bar elimizde. Kimde kim meň mara şol men hakda şol çykarylan kazyýetiň kararyny okan bolsa görendirler-ä. A bular ýöne bulara tabşyryk bar-a. Hawa şol at ogrusy, a eşek ogrusy, o şagal bar-a, eşek ogry diýen bolýa ýende. Bi ýa-da bir neme bi neme gutaran bar-a gnida Şwesiýadaky. Çümo. Çawuş. Haram ölmüş. A? Bütin janyňy sen maşgalaňy bar-a harama öwürdiň. Özüňem haram. Ikilik edip ýörsüň maşgalaňa. O-da sen ýaly ikilik edip ýör. Näme, dünýe bihabarmy senden? A? Harama, harama siňdirdiň ömrüňi. Ine şuňalak adamlar hökümede işleýär. Çykanda hökümede işlemek üçin çykdylar. Ony ýamanlaýar, muny ýamanlaýar. Ýöne orta çykan ýigitler men siziň hemmäňize düşündirýän. Ine bu soraglaň birem ine Geldi aga muň munça bu muňalak bahaly bolar ýalak o nireden oňalak atlar barmy? Onda serediň. Serediň o kararnamada bar a men men hakda kazyýetiň çykaran karary bar a. Neýrede oňa baka nähili baha a? Aňsat moňňalak atlary döretmek ýanar dag ýalak a ýa bäş manat pul berip Moskwada çempion etdimmi men ony. Bütin dünýe ykrar edýä. Çempion mir. Oň bahasy näçe? Ýedi milliardmy? Ýa ýedi trilliony kim aýyr bilýä ol hä tugraň içinde duranaty ol ol nähili baha bermäge sen onnoňam atşynaslykda baha diýilýän zat atyň şoň hiline görä berilýändir sebäbi diňe türkmenistanda däl bütin dünýede gellikäriniň atlary naýbaşy at bolany üçin ahalteke atlaryň içinde Gitdig-ä biz. Bar-a bütin dünýede nirde Gazagystan beýleki nirde bolan bolsa ahaltekaatlar üýşdi-ä Moskwada. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda. Ýanar-da walla çempion. Hü? Aňsat işmi şol? Hä, oňa bar-a diňe bilim sowat däl, oňa bir duýgam gerek. Alladan ozal bar-a şükür alhamdurullah bir berilen üşük gerek. Bir topar em şeri üýşýärler-de, wala, wala, wala, wala, wala, gyýbatçy gutaran! Şoň üçinmi size aýtjak bolýan zadym? Ýaňy Ýulýaň aýdan zady şol, göreş diýilýän zat, ilki bilen, özüňi, öz maşgalaňy goramany oňarmaly. Erkek adama kyn ol. Sebäbi men o taýda düşemsoň, men gapana düşdüm, men bilýärmen gapana düşenimi. Şoň üçin men bulara sesiňi çykarma. Ýöne ölsek bile öleris diýip topuldy. Öldürse bile öldürsin hemmämizi diýip topuldy. Şoň alak bolanda utýandyr millet. Millet şonda zalymlardan ökde çykýandyr. Men bütin Türkmenistanyň raýatlaryna ýüzlenýän. Hemmesine ýüzlenýän men. Eziz millet, eziz türkmenistanlylar! Halka güýji ýetmez munuň. Ýöne diňe özüňiz bolmaň, maşgalaňyz bilen hiç kim hiç zat edibilmez. Halkyň öňünde duruljak güýç ýokdur. Şoň üçin şu aýdan gürrümiň ahyry şuny bir jemlände-de aýtjak zadym, meň aýratyn hem sylagym, hem hormatym Timur Mirsihanowa-da, indi maşgalam hakda aýtdym özüm Dianaçka, Ýuli bular dagy. Bular dokument ýygnap etdi. Timur Misrihanow ony jemläp, Diana ikisi ugratdylar, sekiz ýyl mundan ozal. Emma şuň alap bir gowy habar gelensoň, ine Sapar çykyş edende aýtdy, entäk bolan zat däl, otuz ýylyň içinde ýok diýip, ine bi Olýa Çaryýewa aýdanda-da, bi Talyp çykyş edende-de, Halmyrat çykyş edende-de, Halmyrat hakykaty aýtdy. Dogry aýtdy. Ol meň öýümem bor-da. Ol aýt-da öýümiň nähilidigini. Hä? Sebäbi meň elimden malymy, mülkümi aldy. Şul adamlar, hakykatdanam ýurduň içinde bir nähilem bolsa ýagdaýa-da düşünýärler. Onnoňam bi ak bilen garaň tapawudyny bilýän adamyň gürrüň aýratyn-a. A biz bara bir ýöne günde bir çykyş edip beýdip gürleşip ýören adamam däl-ä. Ärlik gerekdir, ärlik. Bir özüňden ökdäni sylaman oňarmaly. Kabul etmän oňarmaly. Şu meselede biziň maşgalamyz biz özümiz Dogry, ýurduň, halkyň içinde biz ökde çykdyk. Ilki bilenem är adamlar, baýdak-ýalak gelin-gyzlaryň, Halmyradyň gyzy Sähragülä çenli, şularyň hemmesi üýşüp, onuňam bularyň gutlagynda aýdan sözünde jinnek ýaljagam bar-a, bir hilegärlik ýog-a. Ak ýüreklerinden gutladylar bular. Şoňalak ýagdaýda begenen ýeriňde türkmen bara agzybir begenmäni oňarmaly. Eger size halka garşy bir iki sany bara guturan zalym çykyp pulum bar, owo bu pagonlar elimde diýip çykyp şoňalak size basgalajak bolsa mertebäňizi millet şo taýda çykmaly. Hany kada-kanun? Hany Konstitusiýa? Hä? Näme and içdiň? And içen bir topar haramlar diýse. Hä? Millet hiç haçanam milleti basan ýokdur, hiç kim, iru-giç. Oň üçin bize kömek edip, ak ýürekden gutlanlara köp köp dogaýy salam hem taňryýalkasyn Alladan gaýtsyn. Emma bara bir lalsyran bolup ýanky bara bilmeziksirän bolup oba öz başyna gidýän bolsa gidiň siziň ýoluňyz aýra. Size halk gerek dälä. Halkyň ýurda ýurdyň içine gaýdany gerek däl size. Siziň ina bi bara ol maçy bara bi özüni bara maru şahu jahan bolýa men oňa bara mary jelep maçy diýip gelýän men oňa tanýansyňyz aýdanda kim hakda gürrüň gidýänini ha şol dagy bara bir gutaran adama Şol indi ol gutlag diýilýän zat ne şony talyp çagyryp ne eşitdiňmi Geldi aga şeýle utupdyr näme etipdir. Aý şeýle bolýyn ýöne nemedä ýene-de halkdan alarlar diýýä. Sen halkyň aldasyny edýäňmi maçy. Hä? Şeleme. Halkyň aladasyny edýäňmi? Hä Farhady maňa küşgürip ýörkäň. Halkyň aladasyny edýädiňmi sen? Sen hökümede işleýäňä? Hä? Sen näçe gürläber, näme diýseň diýiber, şu bada çenli bu milliarder bolup ýörenler bar-a, hä? Şammy Şamyr, Hajy Hajjyk, Gülnabat, hä? Olaryň daş-töwerek, olaryň her gaýsynyň on dört, on bäş milliard dollary bar-a. O kimiňki? Kimiň elinden çykdy ol? Hä, halkyňky dälmi? Men şol atlary alamda, şo zatlary geçdim men. Şo milliardlar nirden çykdy? Hä? A bu bolsa bar-a, halkyň elinden gidýär. Halkyň elinden alnanakmy bulaň ogrulýan trillion-trillion pullary? Hä? Ýa geldi kärden ýedi milliardy utup yzyna gaýtarmaly edilen soňmy näme? Bu wada çenli millet näme ýurduň içine balunda batyp şeýtirip ýaşap ýörmi? O musorny ýeşikde gezip ýören kim ol? Baklažka çöpläp ýören. Maçy! Men saňa diýýän ony. Sen ýalak şeleme bar o şwese size diýýän. Hä musor ýeşiklerde baklažka çöpläp ýören adamlar kim? Hä? Olar nireden tapýar bu puly? Şolar nireden bir dollar gazanyp bilenaklar-a olar? Şoň üçin näçe bir nemeräk gürlänem bolsam, nähili bir gatyrak gürlänem bolsam, ýerlikli gürländir. Mynasyp gürländir. Düşnüklimi? Hawa, hemmäňize sag boluň, Taňry alkasyn. Bizi gollanlara, Ýüregi bilen gollap aýdyp bilmeýänlerem bar bulaň içinde. Hemmäňize köp köp sag boluň. Alladan gaýtsyn. Hudaý ýetirsin her kime. Enşalla. Ýöne göreşmän alynýan zat ýokdugyna göz ýetirensiňiz. Göreşmeli. Sebäbi halkyň haky bar.